Mäin Papp, deen hat mech jo mat engem Meedche gesinn, do war deen esou ros an do huet dee mech kalbliddeg bei d'Militär gesat. An do sinn ech jo den éischte Februar 1940 agezu ginn. An ech war ni e Militär, mä ech war e gudde Sportsmann an ech hat Freed un deenen Exercicen, well se jo sportlech waren. Mir hu jo guer net, eist Militär huet guer net drop geschafft, fir een dout ze maachen oder fir an de Krich ze goen. Dat war alles vill méi sportlech gemaacht, an dat huet mir gefall. Jo. An du, wéi se jo komm sinn, dat du war de Misär do. Well dat war fir si eng Gefor, mir war jo déi eenzeg, déi ausgebilt gi waren als Militär. Mir konnte schéissen an alles, mä nëmme just, mir waren net ausgebilt fir an e Krich eranzegoen. Mä mir waren d'Gefor a mir ware beléift dobaussen. An dat hu si gefragt. Du hu si geduet, Mä léiwer fort mat en. An du kënnt och nach den Himmler eng Kéier do laanscht, dass e vu Metz komm ass. An du hu mir missen do e wéineg do eis Exercicen maachen. Do war deen ewech. Da wollt deen eis an d'SS huelen. An du goung de Misère lass. Du wollte se eis an d'SS steechen. Natierlech do alles refuséiert. Bis op vläit e puer Leit, well et war och net alles Hellieger ënnert äis. Mäi Brudder war an der Fräiwëllegekompanie

Si hunn awer ganz lues mat eis gemat. Si hunn net direkt eis radikale Süden, de wéi soten haut, zougedréckt, hä? Mä lues a lues a lues. Si hunn eis eng Ausbildung ginn an esou vir wéi et war an hei an do. An dann hu se gesot, Di mir géingen elo nach an eng aner Unitéit kommen. An si hunn dann och do weis Uniforme kritt. An dono waren se dann An du waren se am Ruhrgebiet do, Bott, hee war zu Bottrop. Meng Kollegen, déi vun mengem Mechoiren, déi sinn alleguer op Köln komm, a mir sinn op Bottrop komm, an d'Ruhrgebiet. An do hu mir am Fong geholl Exercicë gemat, wéi soll ech soen, Geländeexercicen, awer fir an de Krich. Do ass déi ganz Kompanie, déi ass an Jugoslawien geschleeft ginn. Déi wollten eis géint d'Partisanen asetzen. An déi wollten eis do, dass mir d'Fanger verbrannt hätten. Elo géingen déi aner, elo géinge se der ëmmer soen, d'Lëtzebuerger hunn och mat do als Ersatz do dropgeschloen an esou vir. A mir ware jo net domm. Mir ware grouss, awer net domm. An do hu mir einfach gesot, dat do maan mir net mat. Mee mir hunn net misste Patrulle maachen, d'ganz Kompanie, fir ze kucken an engem Duerf, ob do eppes lass wier, ob do d'Partisane sech gesammelt hätten an de Virn. A mir haten d'Chance, datt äis näischt passéiert ass, mee déi aner, déi hu jo véier Jongen do erschoss kritt. Dat war sou Scoffia Loca. Dann haten si sech e roude Fichier ugedon, datt d'Partisane solle wëssen, datt si hir kommen. An nawell sinn der awer e puer do leie bliwwen an déi sinn da mat militäreschen Éieren do begruewen, Lëtzebuerger, well déi net dofir konnten. Jo, an do, do ass et ganz schnell gaangen, well do sot hie, Jee, les braves, ech si guer net erausgaangen, ech hu mer net getraut aus deem Mënfeld erëm, mä ling, do sinn der ewechgeblose ginn, ling, et wousst keen nach haut, wéi se do ewechgeschoss gi sinn, ne. Also et war geféierlech, ja. Also jo, de Schréimeerdecher, den ass och nach vill méi geféierlech, ne. An dann léisst e sech do lackelen an dann läit een do am Bësch hannert dem Bam an dee kraat eng Kéier an da bass de fort. An. Wéi gesot, mir hunn awer der Bevëlkerung gewisen, dass mer honnertprozenteg fir si ageholl wieren, a speziell déi Jugend nech do. An déi ware Feier a Flam fir eis. An déi hunn eis och gesot, a ech hu mech net geäussert iwwer d'Partisanen, well dat war mir, well ech soen lech och franchement, ech war och net mat deene d'accord, well dat war Mäerder. Mä herno, do war eis, eis Ekipp, déi zu, zu Dénge war, zu Crainburg war, an eis, déi zu, zu Sankt Veiter waren, déi waren esou bei de Preisen, esou verruff, datt se schonns gefragt hu fir mat deenen an de Bësch ze goen, well déi hu gesot, déi dréinen do da bëmmen de Spiiss ëm, dann fachen se op eech. Hä? An dat, also mir hate kee gudden Numm bei hinnen, hä, bei de Preisen, vläicht e puer esou Wichspatteren, hä, déi do waren, mä de Rescht, hunn si eis glat net getraut, well mir hunn hinnen kloer an däitlech gesot, dass mir näischt domat ze dinn hunn an hinnen am Endeffekt gesot hunn, Wann Dir wëllt géint déi kämpfen, géint dee Land, kämpft Dir géint se, mä wat wëllt Dir mat eis Lëtzebuerger maachen? An do hu si mech dann eng Kéier matgeholl an da si mir an e Café gaangen an do hunn elo, hei do war e schéint Meedchen an dat war e schéint grousst Kand, An och an eisem Alter. Awer esou eppes Duuses hat ech nach net gesinn. Also reegelrecht en duusst Framënsch. An dat wollt net äis do zervéieren. Et huet gefeiert, well mir souzen do a Polizeiuniform an dun elo. Dass dat mir awer net gaangen ass, gëtt nom Di Jeune emol, Dir misst jo awer bal wëssen, wou se mat äis hei dru sinn, huet mir d'Meedchen huet gezéckt an huet emol seng Mamm ugekuckt a geschwat mat deer an 't ass net mat eppes komm. Bemmel hat Iess genuch, Iess hat vollend, Wollen Sie uns was hergeben? Ja oder Nein? An du huet leeft op seng Mamm lass an du seet em seng Mamm, si soll em äis eppes zerwéieren. Déi hu mer dann dat zerweet an du seet et ganz duuss, Ech vergeess dat, also eppes kann mech fäerdeg maachen, seet et ganz duuss, Ob e mir Däitscher wieren oder Auslänner, ech sot, mir si Lëtzebuerger. Meng Léift, dat, dat hätt Dir dee Changement misste gesinn. Dat ass op seng Mamm lassgaangen, Mamma, Mamma, et si Lëtzebuerger, hä? Nämlech, an herno huet et mir gesot, mir zwee, mir telefonéieren eis nach haut. Elo si mer all zwee 81 am 82. Joer, hä? An elo, do seet et, et si Lëtzebuerger, et si Lëtzebuerger. An herno huet mir gesot, si hätte gemengt, Mir wieren LSAS a mir kéimen dohinner, fir elo do ze raumen, well do ass dacks Partisanesauereie gemat. An da koum d'LSAS an dann ass déi mat der Bevëlkerung do gerannt. An do waren déi glécklech, dass mir op eemol do Lëtzebuerger haten. An do ass eng regelrecht Frëndschaft entstanen. Déi Leit, déi vergiessen ech ni. Da war Ausgeeverbot do vun owends 10 Auer un, oder wivill? Mee ob Dir elo gleeft oder net, do war et kal, äiskal, he. Do ass dann op eemol an, an d'Populatioun net däerfte fir un d'Dier goen, dobanne bleiwen. An elo muss ech soen, dat war speziell d'Fraleit. Em, dann ëm eng Auer 10, 11 dorëmmer, dann ass op eemol do e Luut erauskomm vun enger Dier, an dann hu se gejaut, Luxemburger, Luxemburger. Da si der emol gesot, Hei, komm hei! Dann hunn déi äis waarm Mëllech bruet a Kuch. An dann hu mir äis aus der Box eraus gefreet, well net fir äis, mä fir déi aarmen Zatzen do, datt déi sollen net, wéi soll ech soen, ertappt ginn. An dat war, dat huet, an dat huet déi Par eis e Frecke gedoen, och am Dag. Dann hunn déi äis schéi frëndlech Moie gesot, mä déi hunn si net mam Hënne bekuckt. Dann si mer verhaft ginn an alleguer, d'ganz Kompanie. An dunn eraus aus Jugoslawien op Flanger, op Graz, also an Éisträich. Mir ware jo zu 95 oder bal 100 Mann. Da wollten si äis erëm zréck bei d'Polizei huelen. An do sinn ech an ee Kolleg net ugetratt. Do sot ech, Ah neen, elo ass et definitiv Schluss hä? An do ass dann eng Meuterei komm, do am Januar 42.

Direkt d'éisträichesche Poste geholl an äis ofgeschléift, hä? An déi aner direkt an den Auto, wëll déi, an de Camion, wëll déi hu gedutt, soss op eemol sinn der nach e puer derbäi, déi net matmaache wëllen, hä? An du huet mer geliwwert. Déi eng, déi sinn direkt geholl ginn, déi aner aacht, véierzéng Deeg duerno, an da fir d'éischt op Graz an dann op Wien a sou virun. Vu Graz aus si mer jo verdeelt ginn, da si si mol an d'Prisonge komm, fir d'éischt op Wien A vu Wien op Déngen op Prag? Berlin, Dresden, Graz, Hamburg, Linz, Prag, Wien, Bremen an Neuengamme war hien am Prisong. An do hunn se äis do äis an Kazett op Neuengamme geschleeft a Kolleegen hunn si hunn äis a mir waren zu 18 Mann déi sinn opgedeelt ginn. Du si 6 Mann op Sachsenhausen komm, Si 6 Mann op Auschwitz komm an si 6 Mann op Neuengamme komm. Si haten an der politescher Abteilung äis alleguer als NN-Häftling klasséiert. En NN-Häftling war en Dekret vum Hitler a vum Keitel, an dee war, déi Leit sinn ze vernichten. Zu Neuengamme war en NN, Nacht und Nebel, all mat senge Kollegen, alleguer hien net eleng, an hien ass vun deene Kollegen ass hien do gestuerwen do, also kann een net gestuerwe soen. Mir haten dräi Kollegen, déi waren an Zäit vun zwee Méint waren déi all dräi dout vun vum Honger, ausgehéngert. Do si mir zu eise, oh ech géing soen sechs, siwen Lëtzebuerger erëm rang an de Camion an op Hamburg an de Prisong. An da koume mir do an de Prisong fir Bommen muers sichen ze goen, déi net explodéiert sinn. An do hu mer all déi Bombardementer do am Prisong matgemat. An do sinn, do sinn. All Häftling, deen an deene Prisonge war, dat ass also, déi sinn erausgeholl gi wa Fligalarm war, mä mir am véierte Stack schéi propper agespaart ginn, déi aner alles an de Keller mat de Wiechter a mir souzen alt schéi propper eleng do. Mir waren condamnéiert fir mat futti se gemaach ze hunn. 44, do op eemol ass eng Verfügung an de Kazettë komm vu zu Dachau, zu Neuengamme an iwwerall, déi datt se mir, also déi déi Poliziste wëllten erëm ginn, datt déi erauskéimen, nëmme si missten ënnerschreiwen, datt se géint d'Russe géingen agesat ginn, also am Kampf. An dunn elo musst Dir emol virstellen, dat war dunn 1944 vir Chrëschtdag, do waren d'Amerikaner schonns do. An do wollt eng ganz Partie och vun eis mäi Schwoer an alles, déi wollten nach eng Kéier refuséieren, mir loossen eis net vun deene Preise k. Ech sot, Dir sidd ze domm, datt Der freckt. Ech sot, Hutt Dir net gesi wat déi all déi Joer la gëtt? Esou si mir den iwwer dräi Joer do am Lae. Ech sot, Hutt Dir net gesi wat si mat deene gemat hunn? Hutt Der net gesi wéi se se erschoss hunn? Hutt Der net gesi wéi se se gehaangen hunn? Ech sot, Fir Zigaretten! Ech sot, An Dir erëmféiert Dir elo nach deenen do esou eech an d'Gesiicht z'holen? Ech sot, Also ech soen Iech net wat ech maachen, well d'Welt wier ha geféierlech. Do wier esou en Topo, dun hätt gesot, Péiters, wien huet mir dat do an der Taille gesot, hein? Dun hunn ech gesot, ech sot, ech soen hir eent, vu mir héiert dir nach, wann ech eng Kéier mat erauskommen. Ech sot, well ech ënnerschreiwe mat Joan, esouguer wann se géinge soen, géif deng Mamm an däi Papp dout maachen, dat géif ech mat ënnerschreiwen. Ech sot, an de Rescht, wann der nach net wësst, mat wat fir enger Sekt dir et asiicht, sou dinn et dann déi, déi mir leed, hein? An déi aarmen Honn hei, déi hu refuséiert, an déi si schéin ëmgeleet ginn. Also den e Genéckschoss kritt den zweete Februar 1945. An dat deet mir leed, do si sechs Kollege vu mir dobäi, déi mat mir gemeutert haten, awer dir gleeft mir's, dat deet mir schrecklech leed.

Dat war de 17 Mäerz 1945. Wéi mer dunn am Lager do waren, do sinn ech schwei rose ginn, datt ech ënner déi däitsch Zaldoten do gesat gi sinn, wann ech géint hie gekämpft hätt. An do hunn ech mech e wéineg schwéier opgereegt. A mäi Kolleg, dat war méi e rouegen, deen huet ëmmer bei eis Meeting Péitels calméiert, ech an si fir hien. Ech sot, Fons, wann déi äis nach an zwou Stonnen no Moskau schleefen, sot, da frecks du an da frecken ech, well mir sinn ënner näert. Bei mir war schappeg dee Moment. Du hues äis ënne bei d'russesch Kommandantur gesat. An do hu mir dann do missen am, am, fir d'Russe schaffen, eis Gromperen aus dem Keller huelen, Holz heeën an esou vir. Mä mir ware keng Krichsgefangene méi. Ech maachen et elo kuerz bis zum Schluss. An do war eng Kéier, wéi ech owends erëm vun aus dem Keller komm sinn, do d'Waasser war jo, alles war ënner ofgespaart, war jo futti alles, do hunn ech mer do d'Hänn gewäsch an der Strooss, do kënnt en amerikanesche Camion, well d'Russen hat, do war net ee russesche Camion, dat waren alles amerikanesch Camionen, mee se haten e roude Stär drop. Hä? An hei kënnt dee gefuer, deen huet e wäisse Stär drop. Merkt hien, ech gelift dat do, dat ass en Amerikaner. An du lafen ech dem Auto no, an ech war ganz schéi schappen, ech konnt net vill lafen, ech war awer net esou, wéi soll ech soen, datt ech gutt genährt gewiescht wier. An du sinn ech elo, wéi soll ech soen, du sinn ech deem nogelaf, du ass deen an d'Kommandantur, an den Haff eragefuer, et war e ganz grousst Gebai vun der Schoul, An do kënnt eng Fra eraus an enger franséischer Uniform a mat Stiwwelen un, an ech gesinn do rout, wäiss a blo de Stär op dem Déngen, op dem Schutzblech. Du sot ech, Pardon, Madame, est-ce que vous êtes française? Mais non, nous sommes luxembourgeois. Ech sot, Wat sot Dir? Sidd Dir Lëtzebuerger? O Mamm, lo hunn ech se fonnt! An déi huet mech emäbelt, dat war schlëmm, Jong, he? An do war mer gewonnen. Et si mat de Russen eng Nuecht do duerchgemat, mat den zwee Chaufferen dobäi. A mëttes konnte mir heemfueren, en anere Dag. An ech kann lech soen, ech sinn net eleng gefuer, well do sinn nach mat äis erëm eng Kéier esou eng, ech géing soen, 12 oder 15 Lëtzebuerger Jongen, déi zwangsrekrutéierte waren, Déi wieren net esou schnell heem komm, mä doduerch sinn déi och mat heem komm. An do, dat war déi berühmte Madame Meyer, déi war an dem Roude Kräiz, hat si eng déck Plaz, an déi ass no de Lëtzebuerger Jongen der ëmmer iwwerall an, an och Polen an iwwerall kucke gaang, fir se kënnen ze rapatriéieren. An déi war couragéiert, hä? Méi kann ech net soen. Jo DS Herbert, an dat schéinsten ass, ech muss Iech soen, sinn den éischten Oktober gebuer an ech koum den éischten Oktober erëm heem. Et war jo schéin, he? Mee meng Mamm, déi huet mech net méi erëmmen kannt, déi huet gejaut, gejaut, gejaut, Eems! Lo Matti, Mätti, sot se zu mengem Papp, dee Jong do huet Der dout gemat, he? Kënnt wuel virstellen, du woars e Wëlle, du woars e richtege Wëlle ginn, he? An d'huet laang, ech konnt net am Bett leien, ech hunn mech missten nütz kalbliddeg ratsch op de Buedem leeën, ech ech hunn en Albdrock kritt a a wéi wann ech keng Loft kréich. An dat huet dräi, véier Deeg gedauert, iert ech mech konnt op d'Bett op eemol leeën. Dat war mir ze mëll, du war se wéi wéi e wëlle ginn. Du war fir mech d'Odyssee eriwwer.